Fi yw Meron Iwerydd. Dyfes i lan yng nghefn gwlad gorllewin Cymru. Oedd siarad Cymraeg yn rhywbeth hollol naturiol i fi, a mae wedi bod yn rhan y mywyd ers diwrnod ges i ngeni. Mae fy addysg wedi bod drwy'r iaith Gymraeg, dwi'n cyfathrebu ac yn cymdeithasu drwy'r iaith Gymraeg fyd. A gerbyn hyn, dwi'n defnyddio'r Gymraeg yn yn swydd fel cyflwynydd ar S4C a BBC Radio Cymru. Ond dyw'r dewis i fynychu addysg Gymraeg ddim yn un sy'n dod yn hawdd i bawb, yn enwedig i bobl o'r gymuned pobl fi, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Felly fi wedi dod i Ysgol Glantaf yng Nghaerdydd i glywed stori Hoi a'i theulu, a'i penderfyniad nhw i ddewis addysg iaith Gymraeg i'w merch Stella. So we're here outside Stella's secondary school now, Ysgol Gymraeg Glantaf. How did you make the decision to send Stella to a Welsh school versus maybe sending her to uh, an English school?

Stella, ti nawr yn blwyddyn deg a ti nawr wrthi yn ei tygau. Siw mae beth yn mynd? Fi'n meddwl mae'n mynd yn iawn. Fi wedi wneud i gyd o tygau fi blwyddyn yma. A pryd ddechreuais di fan hyn yn Ysgol Glan Taf? Bron i dair mlynedd nôl, yn dyfe? Ie. Yeah.
So, pa flwyddyn o ti pan ddechreuais di yn yr ysgol? Oedd fi mewn blwyddyn wyth pan oedd fi wedi dechrau. A nawr, Ar ôl bron i tair mlynedd 'ma, ti nawr 'di dod ben a gorffen dy gae di a dysgu iaith newi, sy'n jyst yn hollol, hollol anhygoel. So shwt brofiad oedd hi i ddod 'ma heb gair o Gymraeg a nawr gallu siarad Cymraeg yn rhugl a hyd yn neud aroliade ti yn y Gymraeg 'fyd? Mae'n crazy 'c'os ar y dechrau oedd fi ddim yn gwybod oedd 'na iaith Cymraeg, wedyn oedd fi 'di dysgu bod 'na iaith Gymraeg, dysgu Cymraeg yn yr uned drochi. A na oedd e jys oedd e 'di digwydd yn rili sydyn. Oedd fi jyst yn gallu sy- siarad Cymraeg. Waw.
A shwt brofiad odd 'i yn yr uned drochi? Beth odd e fel i i fynd 'na? Beth odd amser ti fel 'na? Yym fi'n meddwl oedd e'n rili hwyl so by' ni'n chware gemau darllen yym stori gwahanol pob dydd a oedd ni jyst yn ca'l hwyl tra dysgu Twm- yym Cymraeg. Nest ti byth ffindo fe'n anodd i ddysgu iaith newy' o gwbwl? Ar y dechrau oedd yn anodd, ond jyst wrth i fi dysgu mwy oedd wedi dod yn hawdd. Achos ti'n siarad mwy na jyst Cymraeg a Saesneg, yn wyt ti? Beth yw iaith gytre, iaith y cartre? Fi'n siarad Cantonese gartref, ond oedd fi 'di siarad e ers oedd fi'n babi, so oedd fi heb rili dysgu e, jyst, ie. Mae jyst yn dod yn hollol naturiol. So pan o' ti yn yr uned drochi, lle oedd yr uned? Yym oedd 'na fel ystafell bach mewn ysgol Brywerdaun so oedd fi'n mynd fynna am oedd fi'n mynd fynna o dydd Llun i dydd Iau wedyn oedd fi'n mynd i Glan Tafod dydd Gwener i jys fel ca'l profiad o'r amgylchedd yn yr ysgol. A shwt findest ti hwnna myn o'r uned drochi o fewn ysgol arall wedyn i i fynd i Glan Taf i ddod fan 'yn cwpl o weithiau'r wythnos. Fi'n meddwl oedd yn da i mynd i'r ddau 'cos oedd fi'n gallu dysgu Cymraeg fan'na. Oedd fi 'di cwrdd â ffrindiau o Breredin hefyd. Wedyn oedd fi'n mynd i Glan Taf ar dydd Gwener a cwrdd â ffrindiau fi yn Glan Taf. A ti dal mewn cysylltiad gyda ffrindiau ti gyd nes ti cwrdd â nhw? Ie, rhai o nhw, ie. A wedyn pan ti yn gweld n'w yfe Cymra'g i chi gyn siarad? Ie Wenglish on- ie.
Wenglish fi'n siarad hanner yr amser so. Ma' gallu siarad Wenglish yy ma'n itha impressive weden i achos ma'n golygu bo' ti 'di gallu ymdrochi yn yr iaith gymint fel bod e jyst yn dod mas mewn ffor hollol naturiol. Dim fel for textbook os mae'n neud synnwyr? Ie fi'n meddwl oedden n'w oherwydd ffrindiau fi a jyst pobol o gwmpas fi 'c'os oedd pawb yn siarad Wenglish so o' fi ff- o' fi jyst fel ie fi angen siarad pan mae nw'n siarad. So faint o help ti 'di ga'l gan ffrindie ti i helpu ti ddysgu Cymra'g? Yym o' nw'n rili da am helpu fi 'c'os ar y dechrau o' nw'n siarad Saesneg wedyn yn araf oedd nw'n dechrau jyst siarad Cymraeg i like helpu fi. yym datblygu sgiliau Cymraeg. Ie. So odd hwnna'n rwbeth o' raid i ti ofyn o n'w helpu ti neud neu natho n'w jyst... Na o'n n'w jyst ti like o'n nw'n gwbod su' i helpu fi. So wedyn 'ny nawr bo' ti yn yr ysgol 'di symud o'r uned drochi shwt fath o gefnogaeth ti 'di ca'l gan Ysgol Glan Taf i barhau ar dy siwrne di ddysgu Cymra'g? Wel, mae athrawon fi gyd yn wybodol bod fi 'di dysgu Cymraeg, so mae nhw'n helpu fi like os fi ddim yn gwybod geiriau neu ie, ond f- fi'n gwybod mwyafrif o geiriau nawr. O, mae'n grêt clywed bod 'na gymaint o gefnogaeth 'di bod 'ma. Ond er yr holl gefnogaeth ti 'di gael, nes ti byth teimlo ar unrhyw adeg bo' bo' 'na heriau i ti, ti 'di gwynebu o gwbl? Oedd ysgrifennu mewn Cymraeg yn gwers i Cymraeg yn anodd ar y dechrau, ond cos fi'n defnyddio Cymraeg mewn pob gwers, oedd e jyst 'di dod yn rili hawdd. Be byddet ti'n gweud, os o rai ti ddewis un peth neu lot o bethe, yw dy hoff bethe di am y ffaith bod ti'n gallu siarad Cymraeg? Fy hoff peth i yw bod, so pan fi'n chwarae chwaraeon yn erbyn ysgolion eraill fel tîm, Mae'n fel weapon ni 'c'os mae neb arall yn gwybod like tactics ni a be' ni'n mynd i neud so os ti'n gweiddi mewn Cymraeg mae n'w jyst fel be'? Wedyn ni'n ie mae'n neud ni ennill yn hawdd a jyst... So mae e fel yr arf 'ma y super power bach 'ma. Ie. Sy ddim gan bawb. Ie. Ma' mor cŵl. A be' byddet ti'n gweud i rywun sy falle mewn sefyllfa fel ti rai blynyddoedd nôl sy ddim yn siarad Cymraeg 'to, sy ddim yn addysg Gymraeg, ond sy falle meddwl am fy mewn i i addysg Gymraeg, be' byddet ti'n gweud wrthyn nhw, be' bydde cyngor ti? Fi'n meddwl dylen nhw cymryd y siawns i dysgu Cymraeg. Wel fi ddim yn credu bod i fi'n gallu neud e like o fi jyst fel na fi jyst 'di symud i gwlad newydd fi methu jyst dysgu iaith newydd on' wrth i fi jyst dysgu mwy wyf fi wyf fi jyst 'di dysgu e. Os chi'n rhoi ymdrech mewn mae ddim yn rhy anodd. A dyma ti tair mlyne yn hwyrach yn siarad i fi fan 'yn. Ti'n neud tŷ gau ti? Ti'n teimlo fel bod dysgu Cymrâg 'di Nid ti dimlo'n agosach at y diwylliant yng Nghymru bod yeah, ti'n rhan o'r rhywbeth? Ie, definitely. Cos mae wedi helpu fi deall um, y hanes Cymru yn well a fi'n teimlo'n rhan o'r just y cymuned.